Günüňiz aýdyň dostlar salama oturamysyňyz hemmäňize size bolan salam Meni bu ýerde tanamaýanlar üçin ýagny ýutub kanalyma täze gelip meni görüp başlanlar üçin meň adym Aky öň hytaýda okadym soňam Seula geldim maksadym öz gezen ýerlerimi bilýän zatlarymy şu ýutub kanalynda paýlaşmak we bu günki wideo bilenem Seula geldim ýagny günorta koreýa günorta koreýa gelemden soň Näme zatlar başymdan geçirdim, näme zatlar bolup geçdi, näme zatlar erbet boldy, näme zatlar gowy boldy, şu wideonyň üsti bilen hemme zady gürrüň bermäge çalşaýyn. Bu wideony çekmemdäki esasy maksadym, bilýänler bilýändir, Seula gelensoň kameramy ogurladypdym, ondan soňam telefonym bilen birnäçe gezek surat, wideo çekmäge çalyşdym, çekdim hem dogrusy. Bäş alty ýedi sekiz wideolygam çekendirin ýöne montaž etmegiň kynlygy sebäpli olary montaž etmedim we şol wideodaky çeken zatlarymyň barsyny birlikde şu gün size gürrüň bermek isledim. Her gezek gürläp başlaýansoň Metro weli, metrodanam gijä galmaýyn diýip, derrew metroa münýän şeýdip. Dowamly edip bilmedim, kesmeli boldy. Ýöne bu ýerde aýdyp geçeýin, täze kamera aldym, öňki kameramy ogurladypdym we täze kameramy alamdan soňam öňki wideolary täze montaž etmek islemedim, olar üçin belki wagtam gidirdimde, ýöne ol ol wideolary montaž edenden gidip täzeden alyp Täze şaýalara gidip çekip zat etsem has gowy boljakdy. Oň üçin hem gaty kän wagtymyň galanyny pikir edemok. Bir gelneje geldi oturdy. O wideolarymy täzeden çekmä wagtymyň galanyny pikir edemok. Näme üçin öňki wideolarymy täzeden çekemok sebäbi näme üçin täzeden montaž edemok sebäbi GoProda çeken wideolarymy mysal üçin bir sagat zat çekýän onam kesip kesip ýigrimi minut zat bolup galýatda. Soň telefona çeken wideolaryňam edil wagty şolar ýalak, şolar ýarak bolýa ýöne. Goproda çeken wideomy iki sagat oturyp montažyny edip gutaryp bolýan bolsam, telefonda çeken wideolarymyň montažyny dostlar iki gündedem zordan gutarýan sebäbi bar işimi şol edibä wideo montaž edip bilemok. Birem telefondan kompýuterokla, kompýuterden montaž et, olam bölek bölek garaz Gara diş kän bolýar diýjek bolýaryn. Günorta Koreýa birinji gelemde meň üçin bir uly konkençilikleň duşjakdygyna hiç garaşmaýardym. Diňe şu esasy problemam pul problemasydy. Onam işlär, neýderin, beýderin bir ýerlerden gazanar diýip pikir edipdim. Iýjek-içjegimi indi näme iýjegimi, näme goýjagymy bilýän. Soňundan ýoluny yzynam bilýän. Hä nirä gitjek bolsam zat içjek bolsam o zatlaram bilýän. Ýenede bilmeýän zatlarymy bärde käbir telegram facebook grupalary bar şolardan zatdan sorap idäp öwrenip bolýa ýany o zatlarda hiç hili problema ýokdy soň iň esasy problemam onam rullakan problema görmeýärdim ýanymda o diýen bir kän pulum ýokdy özüme ýeterlik ýany plança güne hasaplap şo wagtyma çen ýetýä oňa çenlem eýlede beýlede Part time bolýam ýa şoňa meňzeş işler zatlar işläp pully meselämi alyp çykaryn diýip pikir etdim. Gelşime gelen günümiň ertesi kameram ogurlandy. Bu-da meni mentalnyý ýagdaýda aşaklygyna basdy ýagny bir hili edesim gelen zatlary höwesdi etjekdim-dä gelemde. Kameram bilenem wideo çekerin, ol ýerik giderin, bu ýerik giderin, on ederin, mun ederin garap Men talyny men aşak basanlyk üçin soň beýleki zatlaram edesim gelmedi ýany elim çekildi beýleki zatlardanam eýtmeli beýtmeli kamera almaly ýene şolar ýaly başga başga pikirler aklyma gelip özüm birhili zadymy ogurladyp özümi ýany özüme bolan ynamym näme diýseňem birazjyk aşak düşdi diýip bilerin o döwürler bärde son ýagyşlary sezonydy gelen wagtlam muson ýagyşlary sezonam köp işler ýapylýanlygy üçin işler azalýa ýani tutuşlygyna ýapylmaýar eken ýöne işler azalýa. Esasan oba-hojalykdaky zatdaky ýa açyk ýerlerdäki işler azalýanlygy üçinem, ýene ýaňky oba hojalykda açyk ýerlerde öňki işläp ýörenler şäherlere gelip, işläp bolýan işlere gelýär eken. Şonluk bilen hem adamlaryň sany nähili köp boldugyça-da ýa-ni adamlar arzanlaýar, işgär gerekýär, şolar ýaly problemalar bolýar. Gelemde bir aýa golaý hiç hili işlemedim diýsem hem bolýar. Ýaňky şol pul bilen problemam ýok ýa-ni özüm hemme zady üpjün ederin diýen arzuwlarym uçdy-da gitdi. çykdy. Ýaňky musson ýagyşlarynyň sezony iýul aýynyň aýagyna gutarýar diýselerem, aslynda awgust aýynyň başlaryna çenli dowam etýär. Ýagny awgust aýynyň başlaryna çenli işleriň ýagdaýy üýtgemeýär. Awgust aýynyň üçi töwerekleridi. Men bir ýerlerden iş tapdym, şo ýere işe gitdim. Ýatak jaýyny berýärdi. Bir ofis ýaly bir zat, ýagny täze iş, nirä iş çyksa, şo ýere iş ugratýarlar. Her ýer bolup biler, belki biriniň hojalygyny işlemeli, belki biriniň ýerini işlemeli. Belki gurluşyk da işlemeli, belki içerde daşarda her hili ýer bolup biler. Şolar ýaly bir işe gitdim. Ol ýerde-de iki gün işledim. On gün töwerek boldum, iki gün işledim. Bolýar bir günümiň puly ýatak jaýym üçin bir aýlyk bahasy bolýar. Soň bolýar bir günümiň puly oňa gitdi. Gürleşdik, düşünişdik. Ikinji günümiň puly ine ertir berjek, ine birigün berjek, ine indiki hepdäň birinji güni berjek, ine bäşinji gün berjek. Şeýdip bir hepde, bir hepdeden gowrak sakladylar. Bolýar siz berseňiz beriň, bermeseňiz. Ähmiýet bermän. Indi çykdym gaýtdym nämede. Başga iş bar diýdem oňada gitmedim. Bir hili olara bolan ynamym gaçdy ýaly. Aslynda gaçmazdamda. Ýanymdakylarla gürleşýän şo ýerdäki öňden işläp görenler ilki baran nobatym aýtdy. Balar diýdi berýä ýöne biraz gegläp berýä zat diýdi. Soň olaram ýöne men bir hili ulanýanlygyny düşündim ýaly. Ulanylýa olaram. Olar üç-dört aýdan bäri öňden bäri işläp görenler soň. Olaryň hem eýýäm müň dollaryny, müň dollardan gowragyny bermän sakgalt ýörler. Şol müň dollar, ortaça müň dollar, müň dollardan galan häzir täze işleýär welin öňkülerini berýärler. Ýagny bir hili düşüniksiz bir sistema, men düşünmedim olaryň näme etjek bolýanyny. Soň ýöne ýaňky aňyrda işläp ýören bir gazagystanly bir dos oglanym bardy, olam öňden işläp ýören, şo ýerde tanyşdym. Mydam meniň aýdamdan soň on bäş günden soň çykyp. Gaýtdy. Olar diýdi tapsym boldy. Men olara ynanýadym, olarla işleşýädim welin, müň dollarym olaň eline galdy, alybilmedim. Ýene olam işden çykaýdypdyr yz ýanym bilen. Soňam ýene gruppalardan ondan mundan şeýdip işler tapyp, bir gün iki gün part time işlerini işläp, ýa hepdede iki gün üç gün şolar ýara işläp günümi gördüm. Buda näme gruppalardan tapamasam başga tapjak ýeriňä aňsat aňsat ýok. Soňra gruppalardan tapdym diýseňem, gruppalardaky adamlara ynamyň ýüz prosent däl. Belki aldap biler. Belki, dogruçyldyram, her kime her zat diýibem bolmaýar. Çünki gruppadan tapan işimden pulam gazanyp gördüm, gruppadan tapan işimden ýitiribem gördüm. Näme üçin bu zatlaryň hemmesini ýekeme-ýeke size gürrüň bermäge çalyşýan dostlar? Sebäbi eýýäm ýutubdan tanap bilip, şeýdip instagram hasabyma ýazýanlaram kän. Ýene-de, aslynda meni ýutubdan zatdanam tanaman, hytaýda okap ýörenlerden, dost oglanlarymdan zatdan eşidişip, zat edip, meniň hasabyma zadym goşup ýene-de, Gelýänler emma sorag berýärler. Köpüsiniň maksady Koreýa gaýtmak, Koreýaň ýagdaýyny öwrenmek. Şoň üçinem Koreýaň ýagdaýlaryny birazjyk şu wideoda düşündirip geçeýin diýdim. Iş ýagdaýlary şolar ýaly dostlar. Ýene-de bilýänler bilýändir, men Koreýada esasan hostellerde ýaşadym, hostellerde galdym. Hostelleriň bahasy günlük ortaça on dollar, käwagt on iki dollar, käwagt dokuz dollar şolar ýaly bahalar oýnaýar. Men esas iň arzanlaryny şol. On dollar ortaça bahalarynda galdym. Käwagt hostel dolup bilýär, gymmat hostele gitmek mejburyna galýaň. Olar ýaly günlerde-de saunalara gitmäge başladym. Bärdäki saunalarda erkekler üçin, zenanlar üçin aýratyn sauna jaýlary bar. Soňra iň soňunda baryp ýatylýan ýerleri bar. O ýatylýan ýerleri gyz, erkek hemmesi bir ýerde. Ýöne aýratyn-aýratyn zatlar bolýar. Indi. Köpçülik bolup ullakan bir zalyň ugrunda, soň giçik-giçik gümmez-gümmez, gapysy açyk, girip ýatylýan ýerler bar. O ýerlere hem belki bir gün gitsem, ýa-da öňki wideolarda bar bolsa, kesip size goýup görkezmäge çalyşaryn ýa-da suratlaryny goýaryn bu ýerde. Agşam altyda, ýedide başlap, ertir ýediden alty-ýedä çenli dowam edip bilýär. Iş sady Koreýada şeýle bir uzak. Bu diňe daşary ýurtlar üçin geçerli däl, koreýleriň özleri üçin hem geçerli. Belki ofis işlerinde Sekiz saat, dokuz saat işleýän bolup bilerler ýöne, beýleki daşardaky ondaky-mundaky işleri günlük işlerini uzak, agyr işleýärler. Koreýleriň özlerem işeňňir halk bolanlaryny, çydamly halk bolanlaryny bilemok. Arman ýadaman şeýle höwesli işleýärler. Şeýle işler agyram bolsa, ýa bu ýerde aýdyp geçeýin, işler hakykatdan hem şeýle agyr. Köp işler agyr. Gije işlenýän işler esasanam agyr bolýar. Ýaňkyny hostel bilen baglaşdyrjak bolýan ýerim, işe gitýän wagtym, Alty, işden gelýän wagtym alty-ýedi. Soňra hostele girilýän wagt bolýun iki, dört aralyk. Esasy meň tutýan hostelim ýa ikide girilýär, ýa dörtde girilýär, ýa-da üçde girilýär. Işdenem alty-ýetide boşaýaň. Her kim näme gije ýatmady, gön baryp uklajak, ýatasy gelýär. Ikä çenli, dörde çenli garaşasy gelenok. Eger garaşmajak bolsaňam öňküsi gün agşamam ýanky hosteli pul töläp goýmaly. Oňam meň edesim gelenok, bir gijeläp o ýerde ýaşamok, näme üçin töläýin. Şeýdibem ýaňky ýaly saunalary tapdym-da, saunalara barýan. Çykyşymdan göni nirde işlän bolsam, sebäbi belli bir ýerde işlänok-da, nirde işlän bolsam, şo ýerdäki golaýymdaky saunany mapden gözletýän. Bu ýerde Naver Map bar, esasy Koreýada ulanylýan Naver Map. Şol Naver Mapdan tapyp, daşary ýurtlaram kabul etýärler, Hytaýdaky ýaly daşary ýurt bolsaň salmaýarlar ýa heleýeli, onýaly problemasam ýok, bahalaram şo bir zat. Edil o tarapyna gaty gowy bahada zatladym. Resmi ýagdaýda gitjek alajak ýa senden köp aljak adam ýok. Oňam bahasy ýene ýaňky aýtşyma dokuz dollarlygamy, on dollarlygamy, on bäş dollarlygamy seň öz islegiňe görä, tapyşyňa görä. Bahasyna görä-de gymmatlasa gowy bolýar diýildigi däl. Men-ä iň esasy iň arzanlaryna bolýanyny ol hem dokuz dollarlygyň gowularynam gördüm, on iki dollarlygyň halamadym kirliräk, gowy görmediklemem gördüm. Garaz işden ýadak gelensoň. Gitmäne, suwa düşmäge, soňra gowy arassalandan soňra geçip içerik girip ýatmaga garaz işleriňi görýär ýaly. Esasan on iki sagat wagt berýärler, şo on iki sagatdan geçseňem menä känbir problema gaty telmedim ýöne käwagt on iki sagatdan geçse seň wagtyň gutardy diýip aýdyp bilýärler başga üýtgeşik problemasy ýok. Bolýa indi hostel bilen saunada galyp bolýan ekeni. Bahalar hem. Ýaňky dokuz dollar ile on iki dollar aralygy, ýöne şoňa pulum ýetmedik wagtlaram boldy. Ýa-da pulumyň azdygy üçin ertire biruna diýip saklamak üçin eden wagtlamam boldy. Soňkuja iki karaiwonym bilen geçiren bir günümem boldy. Bir suw alýaň bärden, kola, pepsiň gürrüňini edemok, dur suw alsaň, iň arzan ýerinde dört ýüz karaiwony, ýöne olam ullakan beýleki marketlerde bar. Beýleki ýerlerde ýan ýedi ýüz, sekiz ýüz karaiwony. Üçüsini alsaň iki müňe ýetenok ýan baha şu iki müň. Karaiwonyň üç sany ýarym litrlik çüýşe dury suw alanyňa ýetenok. Şolar ýaly günümem boldy. Diňe suw alyp neme edip soň gidip bilezik satyp zat edip şo iki müň bilen geçiren günümem boldy. Olar ýaly günlerdede agşamlyk parklara bardym parklarda oturgyçlaryň ýa banklaryň üstünde ýatdym. Esasy ikä çenli zada çenli oturdym ikiden soň ukladym. Çünki. Problema çykyp bilerdi, polisiýa gelip bilerdi, çünki daşarda ýatmak bolýam bolanokmy, doly gyzyklanmadym. Garaz, bu barada men wideo-da çekdim. O wideony bilmedim paýlaşarynmy, eger paýlaşsam bu wideodan öň paýlaşmagym gerekli. Ýöne ol montažlarymy men seljerip montaž etýänçäm epesli wagtym geçer. Ýöne edil iýmimde şo wideomy paýlaşmak isleýän. Eger paýlaşsam Ony siz janly-jandan görüp bilersiňiz eger paýlaşmasam bu ýerde aýdyp geçdim bolar käbir böleklerini paýlaşaryn daşarda ýatanlygyň barada şolar ýalak günlerem geçirdim garaz günorta koreýa köpleriň pikir edişi ýalak hemme zat u baby dört dörtük däl gowja pikirlenmek gerekli meň asly öz maksadym Aýlanmak, görmek, ýöne hemme zada taýýar bolup ýola çykdym. Eger-de öňünden bilýädimem-de, eger saunada galsam, men sauna meň üçin iň gowy durmuşdygyny, soň belki käwagt pulum zadym dynan ýagdaýynda daşarda galmak mejburyna-da galaryn. Belki ýaňky ýaly bilezik zat sataýan ýagdaýymda. Ýagyş ýagsa, men o gün daşarda oturyp bilezik satyp bilmejegimem bilýän. O günlerem, men gelen günlemem ýagyşly bolandygy üçin daşarda oturyp bilezigem zadam satyp bilmedim. Edil häzir ownlar yzda galdy, hemme zat gowy. Aslynda olar ýaly hostellerde, saunalarda ýaşaman, başga aýlyk ýer tutup, o ýerlerde-de ýaşap bolýar. Elbetde, saunadan hostellan has arzan düşýär. Ýöne bärde şu bir problemam, ýaňky ýalak işlejek bolsam, başga şähere gitmek mejburyna galan ýagdaýymda ýaňky meň ýaşaýan otagymyň Puluny men yzyna alyp bilmeýän, şoňa men bir aýlyk töledimmi men şu ýerde bir aýlyk ýaşaýan ýa iki aýlyk töledimmi ýa iki aýlyk ýaşaýan. Şolar ýaly ýagdaý bardy. Näme etjegimi näme goýjagym hakynda pikirlenmänem ýa bilmän üstüne barmanam hiç zat edip bilemok. Garaz şo bilmeýänligim sebäplem ýaňky ýaly ýerlerde galmaly boldum. Elbetde olar ýaly öýde galandan soň bahalary aýda üç ýüz dollara ýetmeýän ýaly bahada iki ýüz elli, iki ýüz ýetmiş dollara zady arkaýyn Öz otagyň, öz jaýyň şolar ýaly. Bir adamlyga tolarda ýaşap boljak ekeni. Başga-da ýene näme, Seula aýlandym, gezdim. Bahana bilen, ýaňky ýala üýtgeşik bahanalar bilen başga şäherlere gitdim, başga şäherleri gördüm. Köçelerini aýlandym, käbir barar ýaly. Garaz, Seulda ýaşaň, golendaky görüp bilinjek ýerlere gitdim. Seulda däl-de, Seulyň gapdalyndaky Inçon diýen bir şäherinde plýažlar bar. O plýažlara gitdim. O ýerlerde şeýle wagt geçirdim. Bärde hostella gabat gelen daşary ýurtly tanyşlarym boldy. Her ýerden, her ýerden dostlarym boldy. Instagramdan gaşýan ýa-da Ýutubdan olary takip etdirýän, ýagny Ýutubdan subscribe etdirýän hasabyma. Soň daşary ýurtly yzlaýjylarym hem bolýar şoň bilen. Esasan bize ýakyn bolan zatlardan tanyş tapyndym. Köpüsinden meselem türkiýeli eýýäm birnäçe sany tanşym bar. Özbegistanly eýýäm birnäçe sany tanşym bar. Gazagystanly üç sany at tanyşym bar. Üçüsi hem gaty gowudy. Bir sany türkiýeli abi bardy. Oňa-da bärde sag bolsun. Oň bilenem köp zady başdan geçirdik. Gidip hatda ýaňky plýažlara gidip sandwiç satmagy deňedik. Sandwiç satyp barlap gördük. Pul bolarmy diýe. Iki sany janymy bir sany jany satdyk-a. Ýatdy ýaly, ýöne men-ä hiç zat satyp bilmedim. Özümiňem şu mendäki utanjaňlyk, mendäki çekinjeňlik bir ýeňip bilsem, onsoň-a köp ýerde kösenmerin-om bolyn. Garaz diýjek bolýan, gitdik, bir topar sandwiç ýasadyk, soňra bardyk, onam gaty gowy, arassa edip ýasadyk, paketlap, zat edip. Bahasynam gaty gymmadam etmedik, bärde iki wondan. Deňiziň ýanky kenaryna bardyk, deňäp gördük. Geçmediň ton, oturyp özümiz iýdik. Garaz, şolar ýaly başdan geçirmelerem boldy. Ondan öňem bolmaýanlygy üçin goýbolsun etdim. Diýjek bolýan men bilek bilekzik satmak bilezikleri arasynda elbetde kösenen wagtym pul getiren wagtlaram boldy-da ýöne gündelik ediljek işlerden däl. Özümem men ýaly çekinjeň bolsaň olar ýaly gündelik ediljek işlerden däl. Näalaç gelen, galan ýagdaýyňda etse bolýar. Koreýada-da näme uzak wagtymyň galanlygyny akýan pikir edemok. Belki ýakyn günlerde başga bir ýerlere gidip bilerin. Soň şoň üçin şo sebäpli hem GoPro-ny aldym. Bu-da öňkim GoPro ondy, bu GoPro on bir. Bahasam iki ýüz on dollar töweregi boldy. çakym bilen. Ýagny bäriniň bahasyna iki ýüz segsen müň karaý wony. Ikinji el elbetde. Ýöne täzeje hemme zadyny görüp aldym, ulanyp gördüm. Zat etdim. Erbet däl gaty gowudy. Şoň üçin hem şu wagt alanymy kem görmedim. Eger täzesini aljak bolsam şo ýerde iki ýüz on däl, belki dört ýüz on bererdim. Çünki karaýada täze zatlaram gaty bir aňsadam däl. Karaýada eger alynjak bolsa Samsung alnyp biler. Eger maşyn zat alynjak bolsa, Huawei, Kia ýa-da şoňa meňzeş bir Koreýde önýän zatlar alnyp biler. Beýleki zatlaryň gaty kän arzanlygyna pikir edemok. Elektronik zatlaram gaty kän beýleki daşary ýurtlaryň öndürýän zatlary getirip Koreýada satylýan zatlaryň gaty kän arzanlygyna nemem ýok. ýok. Ýöne Samsung gowy neme? Samsung Koreýada alnyp biler. Bahalaram gaty kän gymmat diýip bilemok. Ýagny gaty gymmat däl diýip bilýän meň bilşimçe. Diýjek bolýan zadym Koreýadaky öndürilýän Koreý önümleri olar ýaly gaty bir gymmat däl. Bahalandyryp köçelere şäherlere aýlanan wagtym ýagny elektronik marketlerine gidip gördüm. Elbetde maşyn bazarlaryna gidip görmedim ýöne gruppalarda käwagt paýlaşýarlar. Facebook gruppalaryna. Koreýa diýip ýazsaňyz elbetde bir giden gruppalar çykar. Gaty kän bir gymmat däl. Elbet bu ýerde öňki wideolarda da maňa görkezipdim. Koreýada ikinji el zatlar has meşhur özüne gerekmejek öýüniň gap-çanaklaryn bolsa çykaryp satýanlyklaryny aýdypdym. Bu zatlar hakyky dostlar käbir Flow marketler bolýar, ikinji el zatlaryň satylýan marketleri. Şol marketlerde islän zadyň bar diýen ýaly, ondan uly maşyn nazarlanan zada gitmedim men, ýaňky aýdyşym ýaly. Ho, näme, Hyundai, Kia şolar ýaly koreý önümlerini kän gymmat däl diýip bilýän. Bu telefon bolsada meňä edil koreýada alnyp biljek iň gowy telefon samsung diýip bilýän. Samsung bahalaram gymmatda görüpdim aýlanyp. Bu wideoda nem özümiň koreýadaky başdan geçiren zatlarymy siziň bilen paýlaşmak isledim. Beýleki wideolarymy montaž edip goýubilsem goýaryn. Soňra bu wideolarymy montaž edip goýaryn. Nesip bolsa wideolarymyň yzyny gelmegini dowam etdirerin. Sizem dostlar koreýa barada bolsun ýada başga bir islendik zatlar barada bolsun. Kommentariýalarda ýa-da instagramdan maňa ýazyp bilersiňiz. Men hem bu ýerde aýtman geçen zatlarym bolsa soňundan montaž edip özüm wideomy göremden soňra ýene-de beýleki wideolaryň yzyna aýtmadyk zatlarymy goşup gider. Şeýlelik bilen siz hem Koreýa barada habarly bolarsyňyz. Men hem bir adam habarly edip bir adama peýda edip bilsem meň üçin ullakan bagt.